Сәлам алейкум ва рахматулла ва баракатух, мөхтәрәм дин кардәшләр, мөхтәрәм җәмәгать, милләттәшләр. Аллаһ Раббыбыз безгә үзенең рәхмәтен бирде, ислам динен иңдерде. Без ниндидер бер сорау килеп чыккач, Коръән Кәримгә тырышабыз кайтырга. Аллаһ Азза ва Җәлл Бакара сурасының 188 нче аятендә әйтә: "Әгъузу биллаһи минәш шайтанир ражим".

Белә торып, сез Раббыгыз биргән нигъмәтне яшергән буласыз. Үзегезнең хакимларыгызга барып, хаклыкны яшергән булып, үзегезнең аклыгыгызны, хаклыгыгызны байлыгыгыз белән, малыгыз белән тырышасыз уңышка ирешергә, тырышасыз акларга. Без дә Бүгенге көнгә ришвә дигән, рус телендә взятка, бу диндә тыелган әйбер. Диндә тыелган әйбер. Әгәр кемдер берниндидер Золымлыгы булып, хакимгә, судьяга, килеп, мин сиңа шунын хәтле акча бирәм, мине бу авыр хәлдән коткар әле дип, ризалашса, хаким бу вакытта икесе дә гөнаһлы булыр.

Диндә ришвәт тыелган. Нинди исем белән генә ул әйтелмәсә, нинди бүләк ул булмаса. Мәсәлән, бу миннән сиңа бүләк. Юк. Әгәр шарт куелса, син миңа шуның хәтле бирәсең икән, яки син миңа шул әйбердә ярдәм күрсәтәсең икән, мин сиңа Рәхмәт йөзеннән мең сум, ун мең, бер миллион бу вакытта килешү зөлемлек тарату була. Дин, ислам дине һәр вакытта халыкның, мөҗтәмаганың берлеген һәм дөреслеген карый. Әгәр халык арасында шул ришва таралса, бирү алу, взятничество таралса, бу вакытта юкка чыга бу халык. Без үзебезне сакларга тиешбез. Бер көнне Расул Акрам саллаллаху алейхи вәсәлләм үзенең сахабисын Якын дустын Хәйбәргә җибәрә. Гошер җыярга. Гошер садакасын җыярга. Гошер садакасы бездә билгеле фәкыйрь, мескен, ятим хакы. Әйе. Җирдән чыккан җимештән бу малны җыеп фәкыйрь, мескен, ятимгә бирәләр. Бер вакытта шул сахаба янына килеп бәндә әйтә. Бу бездән сиңа бүләк. Җыйганнан соң, бу бездән сиңа бүләк, ди. Сез биргән бүләк ул ярамаган гөнаһлы әйбергә керәдер. Кабул итмәде. Расул Акрам саллаллаху алейхи ва саллям башка бер мәшһүр хадисында әйтә. Әгәр ди Адәм баласына ниндидер бер эш кушылды, ул эш өчен аңа бер зарплат куелды икән, өстәмә алганы харам булыр. Өстәмә алганы харам булыр. Без эшләгән эшебез өчен Алланың рәхмәте белән гаиләбезгә, балаларыбызга халалны китерәбез. Ләкин өстәмә нәфсебез белән уйнап, Э, минсез булмый дип, э, монда безнең дәүләт шулай бара дип уйлап кына куйса, башкарса бу эшне, бу вакытта гаиләсенә, үзенә харам керткән була. Сак булык, җәмәгать. Әгәр шушы хадисларга карасак, Пәйгамбәребезнең сүзләренә карасак, китапны ачканда нинди бүлектә шушы хадислар без күрә алабыз, бу да казыят бүлегендә, судейство бүлегендә. Ягъни бу эшне карарга тиеш хаким кеше. Булды икән, бездән кемдер әйтә, шунын хатле бирсәң, Бер миллион бирсәң, мин сине аклыйм. Син гөнаһлы булсаң да, бу вакытта без үзебезнең иманны, үзебезнең дөреслегебезне, дөрес булмасак та, кешелеклебезне сакларга тиешбез. Аллаһ Раббыбыз үзе ишекләр ачучы. Дөреслекне таратсак, Үзебезнең иманыбызга таянып, Аллаһ Раббыбыз безгә Үзе җәен бирер. Раббыбыз барыбызны да Ислам һидаят юлында сакларга насыйп итсен, барыбызга да Ислам һидаят юлында сакланырга насыйп итсен, киләчәктә Үзенә, бер Үзенә генә рәхмәт-шөкранә әйтүчеләрдән булып Шушы ислам дингә канәгать булып, тормышыбызга канәгать булып, шөкранә, рәхмәт әйтүчеләрдән булырга насыйп итсен. Рәхмәт.